Feýelteim aley, şu ýer Allaň emrine üýşjek şeýle. We ýelteki, gysjak şeýle. Hatda tahtelifu adla pyýagyna şeýle, garmakdan şeýle saldy diýýär, gafyrgalar bir-birine girjek, emmanyňa igna dürtende heý waý diýýäň, näme dert çekmeli şu zady şu. Öwünçek, ol jan çykjak bolanda tomaşa otady, nagadar gyýylyk bilen. Perişdeler gelip dur, ýüzüne, arkasyna urup, gatylyk bilen, gatylyk bilen janyny alýarlar. Ondan soňra-da gömüp, ýaňkyny ýuwup, zat edip, alyp barýarka bir gygyrýa, bir gygyrýa diýip Pygambarymyz Seýi Buharyda gelipdir. Eger şoň sesini adamzat eşitse bihuş bolar diýip. Şondan ertir gabra gojakla. Eýni ýaňky mamula. Tuada ruhu, ruha urup gelýä. Gidip barýan adamlaň aýak sesini eşitýä. Getirip oturtýarlar. Mer Rabbuk. Rabbyň? Hä. Hä, lädir, bilemok. Rab näme bolýa? Mä dinuk, din? Hä, inşi pygamber aýdan lefzi berşi. Hä, lädir, bilemok. Mä ýekulu fi hadar rajul, bu isa fikum, siziň adam biri bar, pygamber diýip aýt. Oňa hakkynda näme diýýäň? Bilemok, bilemok. Şondan başyna ýok belany getirjekler. Gabyr gysjak. Gabyrgalar bir-birine girjek. Ve yukayyidullahu lehu seb'ine tennine. 70 ajdarhany pygamberimiz şoňa Allah musallat etjek diýip. Lew nefeha wahiden minha. Eger şol ajdarhalaryň birjejigi şu ýere demin salsa,

Inene kim sen jähennem barmaly ýeriň diýse jähennemden gapy açylyp, şondan ysy geljek adam. Şonuň porsy, şonuň gyzgyny ta kyýamata çenlin, ertir kyýamatda bolanda, otam şonda Allanyň huzuryna barmaly. Şu Allahyky nurus semawati wal ard. Hazreti Jebrail sallallahu pygamberimiz sorapdyr, Ya Jebrail her raýta rabbek? Şu Allaňy gördüňmi, Hudaýy gördüňmi?

Wagtyky depdernama açylýar diýýär, sagyny gözleýär diýýär, tamam ämal. Soluny gözleýär, ämalyň tamam ýazgyldygy. Öňüni gözleýär, jähennem. Indi Alla jogap bermeli şu taýda musulman. Onuň äsli maksat şu taýy, şu taýdan gaýgy etmeli. Alla beter mehriban zat. Haçana çelin jan karkara gelýänçe. Iki wagt tobaň gapysy ýapyljak, jan karkara gelende. We birde şu gün aşakdan dogjak bir üç gün adamlar şuny görüp iman getirjekler emma peýda etjekki. Om o taýdan geçenden toba etmeliki Allah beter mehriban. Hazreti Faruk Azam radiyallahu anh wagtynda bir zenana bar muganniye, aýdym aýtýan. Hazreti Omar ganne beýle şeýle gaçyp aýlan kesbiye. O zaman ol ahyr omri garryşypdyr indi. 50-55 ýaşapdyr. Reňk pet gidipdir, ses gidipdir. Indi awadan aýdymy aýdy bilen ak. Muňa-da gelip-de bar, gulak asýan-da ýok, muňa pul berýän-de ýok. Indi hor galygly. Näme etsin? Baryp diýýär, Jennetil Bakyda diýýär, bir bagyň aşagynda oturdy diýýär. Gaty narahat, iýmäne zat ýok onuň. Şo Jennetil Bakyda oturyp, elini serip, Ýa Alla diýip diýýär, Sen-ä ýekesi bir zat. Men-de ýeke galygly. Men şu günki gün näme etsem özüm etdim, nagadar men günä etdim. Ýa Alla, meň garnym aç, toba edenäka. Tobadan üçin dogadan akyny. Yalla men garnym aç, garnym açlygyndan yalla saňa ýalbarýan. Hezreti Ömer razyýallahu anh Medinetün Nebide oty, Gaýypdan bir ses geldi diýýär, keýýet meň bendäm Jennetil Bakyda doga edip oty. Men çagyrýar. Hezreti Ömer şu sesi eşidip, kewşin geýmän gatydan çykyp gaýtdy diýýär. Gel, gel, gel. Ýaňky zenan Hezreti Ömeriň bolup gelýän gelşini görüp, o da Hezreti Ömer da bir öý bir dag ýaly adamyşdy. Başy adamda pyýada gelýän bolsa, Hezreti Omar pyýada gelerkä atyň üstünde ýal diýýär. Şunça bir heýkelli adam. Bu-da diýýär gaçman dur diýýär. Gaçma, dur, dur diýdi diýýär. Men, men özüm gelemek, men iberdiler diýip aýtdy diýýär. Kim iberdi? Şo Hudaý ki sen şondan diläp dursuň, şo meni iberdi. Ses geldi gulagyma. Allah sen tobaň kabul edigili. Sen is bagşla, sen islegiň kabul edigili. Näme diýýäň? Şonda ýamaşan doga etmän, ýa Allah, Bir omur men doga güne edip gezdim. Güneden toba hem etmedim. Men bu garny maş diýip senden diläp dur. Yalla sen men nam yutgamedin. Yalla sen ne kadar mehriban diýip yıkılıp yaşadan dünýäden gitdi. Allah şu kadar bir mehriban zat musulman dogan. Emma hatana selleyim. Can karkara gelmeden önce. Allah'ın azabı görmeden önce. Allah